Basi nyakwar moga jwanga koni maber kabisa kanyo endo ni odiochieng' ma kawuono ni endi agoyo tach e gwenge ma kogore e eh. opeya kendo nyaka gi sani antiere dala owadwa miluongo ni Akira Nyang' wuod Obonyo kendo wantiere kode ka kawuono To gima medo paro ni nyakwar Moga Jwang', an ema keto ni apakora. But Akira Nyang'udo Bonyo kawuono inga e pakruok. Ung'eyo mapile ni an iluonga ni MC Zoom kapita chieth ndikre gi nyuka diboma taro lware mogo nyakwar ododo jasolo. Awendo kiwijire nyakwar jabonde. Dawa ne jasolo to kwara to ne jabonde. Ago touch e dala ma kogore opeya, dala Nyang', Akira Nyang'udo Bonyo. kendo wantiere kode ka Akira yeah. adwa ni mondo iwach nyingi ipakrie nikech an ma tuoni apakora to ayudo mm. kiinga mabor mm, adwa ni mondo ipakri ka wan kago dero wuda jeni eh, musiepe eh, usiepe prince enda kwa chuda chinyo moyo wantiere kode ka wago kode tach e dala ka odiochieng' ma kawuono Akira yeah. abiro kwayi ni mondo ipakrie eh. moi awinjo ni in minga e pakruok eh. pakri eh. ma Akira wudo bonyo nyama yeah. an wuda tire tira dekuri nyagango dhako mor koriemb yie e yor bamb lamo ombalo dir malo duogo maki chuchiendo ma iya kira thiri ng'inyi ma kineno kineno nyaka iduog yugo ndaka oduog matit mono matindo ruru rubil wuodho lihi oduog nang' duog duoki anie an aketi nono chuny chiel kuma par chuny nono aketi kato kache ya omiang'o ira i abedo kenda achalo gudo dhano karadieri awuoro ga bunyu awudi nyagangu ani wuda tina tina di dok momo monyuo mon dala waka kosa kwa ni atieno go atieno de atieno atieno di atieno je atieno meri atieno salome dala ne onyuo ndo dala waka atieno de ndo kwara no onyuo mo gite dok monyuo wuda tina tina di kunya gangu ani ombalo dir malo dugu maki mano chuchiendo Aketi kato kocha mo chunyi ona achiel kuom apar. Ipano rano ran to riek. Nyakwaro boga jwanga koni maber kabisa kanyo endo mari luwore akire wudo bonyo ka nitiere gwenge mag opeya eh, kendo ma ma ma wano mabei koso wan migori ma wan migori kaunti wan migori eh, kaunti wantiere ka kendo godero wuda eh, jeni kwa chuda winjo mos. Eh. Oder wuod ajeni, eh. osiepe ndo osiepe ema jalamo. Eh. Mose jopiny, oder wuod ajeni. Dhako nyuol kapango, chuore nyamrech. Oder wuod ajeni, dhako nyuol kapango, chuore nyamrech. Oder wuod dhako yiega. Wuod dhako yiega. Wuod dhako yiega. Oder mose jopiny. Ukeyo gorina, ukeyo kodeo. Yawo jodalawa, an gi modhero sum kapet. Dhano pakore. Dhano pakore, dhano pakruok moro yawa pakore gadieri. To pakruogene.

wantiere kaka kira wuod obonyo e gwenge mago pe atach wagoyo piny kawuono kendo wabedo piny o akira ba adwa ni mondo ikona mm. kaka mine eh, machon miri masani gi eh, gibago ji eywa eh, eh, eh. kechi nyalo yudo ka dhako chworo eh. to onego peace eh? omera ok- o- yo molosrego ma law omake gopogo ni to Eh? ere wuod dichuo mothoni Eh? to ere chi dichuo Eh. Kendo ywak moywa nyagi kisungu Eh. gotamba marachar obiyo go pi wang'e Eh. iwinjo ko ywage kisungu ni eh my dear Eh? eh my dear Eh? I will miss Ma- mano you. dhako mane gi I wife will wiye. miss you. Mopo oume nyaka ite. Mopo oume. Eh, I Owino miss you. dhoge ogo poda. I love you. I love you. Eh? I love- I will miss you too. Eh. I will miss- Konyiri machon kodeye machon kani kani to wany to oywaga. Eh. Oywak nade ma koywagnwa maber nyaka kweri penjo ni to nyako ni ywaga ngoya oywakna my love you i miss you eh, eh, eh, tiende na eh ango ma dhimbe kunye de ma chon ka nonge ywa eh andana nya sira nya kigo to galo eh nya sure nya janiko dau dana mane ka ni wero ja solo e minye no jadu eh to ene mano ywago kwara higa chiel ywak ma liso kini godhiambo Nawinje ka da naywak ambe nachiko ita ang'e natemo chon matin. Ida kira. Eh. Da uno ywak higa achiel. Higa achiel kapod oywak ochuo. Oyoyo gokinyi gotieno. Okinyi odhiambo okinyi odhiambo okinyi dana ywago chuore nyalwalo mbo kwe katino my dear eh, eh. oywago no ywago eh. kendo no ywak mana achiko ita achiko ita odhiambo awinjo kendo kinya winjo ka dana ywago chuore eh. awinjo ka ne dana ywago chuore adieri

kendo gima kendo timo to sechego eh? otwe koti eh? e ondinge eh? kod chwore cha jokwach gugud iluongo ni en gi chola en gi chola tonge samoro tingo ga pili cha ne ok chaji ng'ang'a ni mato ni gi chola gima dwani mondo ikona kendo atera udo ya Oh, adwa ni mondo ikona kaka samoro jodito nyalo tayo liend jadhier to gi liend jamoko kaka inyalo ta liend jadhier jadhier ita liende nade omera konu jadhier onge yake kendo jadhier en gik ma kiwinjo kaka iwinjo e liende eh. inya yudo ka dala samo dala ni nono eh. inya yudo ka migogo more ma be tek tek ene mano chung e sandu eh. samoro chung nyaka iwolo ji pepa mi neno ji obede ga e lwet ni eh. pi moro be no biyo go da sani urito go jodala gi eh. iwolo ji pepa go ok mur eh. nyaka jodala gi joka chwore donji eh. Koro inyalo yudo ka nyir moro nyir moro bochama ndeche moro eh. oriore sito eh. okawe yuolo jire ni bowuotho gi pi ma dasani eh. kone nyaka iwinj kama mas gine jakom liel nyaka luongi okelo nasewacho weche moko ka kendo anuoyogi kik aluong nyingi Oh, ng'ama nochung' e stono inena toke ka nikech aneno ka koro gik moko iwuotho go kanyo eh? ma ne ok onego bed ni iwuotho go sani. Eh. Eh. To bende wadwa wacho ni kibede kom eh? to kik aluong nyingi, kik ibede kom kanyo jadala to wendo chung'. Eh? gama koro gikeni wabiro luongo nyingi mano liend jek madongo koro eh, golo eh, golo contribution eh, mari gi contribute ng'ato nyalo golo rambi rambi Owacho ni niya, eh, owacho niya jonanga. Jonanga yani eh, jok eh, madongo dala. Joma dongo. Koro biro. Wacho ni koro liendni. Ng'ane to koro wasi. Koro gini gi gini okodo timre dala. Koro biwinjo ka ng'ane wuoyi ma tek tek ma bed ma nyinja libamba matin. Jadhier. Owacho ni o oh, sama kama. Koro wane waiko kelo kelo wadongo go ka. kendo kelo nyocha ng'eyo nyocha ne waringo kode ne ringo 100 mali mali endi jadhi eh mali endi jadhi eh. o gima kora ng'eyo jaode modong kani eh. o in kaka ing'eyo dong ng'eni wabro bedo kodi nyithindo man kanyo go eh. wanane kaka gidhi gi somo mbele eh wabro bedo gi somo to kango gi jananga mit jananga koro kawo report mag sirikal mamali okoni o nyu ng'eyo kendo ilando ni koth koro chwe pidhuru ndeke e gweng ka mali endi jadhi eh ndeke mondo upidh ka mar ariyo mm. Gweng'ni ema nyos nyasi winjo ripode ka madhi adek ang'wen mag nyithindo mamako iye Eh. kawe e skul. Eh. Skul dropped out. Eh. Ok wadwar. Kendo nye wayudo wach moro ka ni diek moko lal ka a kore ka ripode nye waseyudo. Eh. To moloyo thumni. Kawuono kaka otiekoni Disko matango rumo. disko matanga Thumni kik iywago dalani. ka koromono to rum ni tap Odhi. ma ka ang' aduogo ka to ayud ka tayudo koywak Eh? tabiro duogo gi sura machielo eh ma liel kendo ubiro ng'eyo jadhier ni sirkal badiboyo ma liel jadhier ma liel jadhier. koro kona kaka iiko jamoko Jamoko. eh Ei, Ah? ei, vera. dala ma pesa jamoko nitie. ken kata nodonje kata ka waya manodonjo gi bagne Eh. romne ni kawo bag waya Eh? en odonjo "Ii,

Achiwo ripode maber. Eh. Kwanza kwongo timo mos. Eh. Oh, wakelo kuyo makende. Eh. Kaka jotend eh, lokeson maka eh. ung'eyo ni jo, jo, sisa jasirikal ja, ja mora mora man ka eh. akwayi ni mondo ichung' mondo ifwane kama ibede eh. eh, kama, kamano eh. oh, wakelo nyocha wang'eyo Eh. Owino nyocha en ng'ama msomi kendo wabedo go kode kochako tich kadhiri Nairobi. Eh. Owino norwaka maber. Eh. Omiyo ang'eyo ni jok mane ka eh. biro bedo gi kwe to kata gima ni kani mm. ang'e ni pod ubiro wilo ni kama ng'eny eh, omiyo ok dang' wawach kata ni thum ni nyalor obudh kodwa ka eh. nyaka kiny wang'eyo ni kwe ni dalani kech un joma welo ng'eny welo ni dalani omiyo iyudo ka

nyocha awuotho polo gi lowo nyocha awuotho ma aneno ng'at ma iwinjo ni Minomolo Kanyunja. Eh. Ozum nyocha aneno Minomolo.